Mommeyɛ mmisa wɔ wo suban pa. Ɔsɔfo ene nso ɔba yi akye ne tunu. Ɔsɔfo wei ɛnɛ metuo challenge ma ɔwo suban pa sɛ ne nso ɔba yi ayɛ ne tunu. Ɔsɔre a wɔse fɔmmɔ wo nana

Kalabule Akufuado ɔnso bɛmpa Kalabule ne ɛhwɛ homa no four years ɔnso bɛmpa na nso ɔbɛn akyɛw wotunum Kalabule a ɛkɔ so wɔ Ghana ɛno ne ɛhwɛ homa Akufuado four years bɛmpa Kalabule no ɛdeɛ na Akufuado wɔtumi ayɛ ama Ghana fo a yɛhwɛ homa no mfie nan as a man of god na me deɛ memu man of god because wode di agya no abiam because wo tunu mu nyinaa porɔ wo tunu mu nyinaa porɔ ma ɛyi nsaman ɔsɔfo a yɛmmɔbɔ kora no abɛnagyi ne nan mebisa wo question sɛ deɛ na woyɛ hwɛ ho ntoaba ɛma akufo ado kɛtɛ ahyehyɛ ne porɔyɛ Porɔeɛ a ɛno ko Nana Akuffo Addo. Kalabule a Akuffo Addo rebu no wɔ Ghana, ɛno na yɛha ho ma no mfie nan. Hwɛ ɛfiti mfie nan ni Akuffo Addo bɛtena so. Kan kalabule a asi Ghana. Kan porɔeɛ, porɔeɛ. Addo ko Nana Akuffo Addo. Addo ko no, addo ko no te sɛ abosoma kɛse. Porɔeɛ awura Kofoɔ de ne sɛkɛsɛkɛ mu. Nana Addo, yɛn, yɛn sese Ghanafoɔ, mom yɛn sese ne yɛn mu nkunta. Akufoɔ de bɛtena so. Porɔeɛ a akɔ so wɔ n'abɛn. Wɔ bi a wɔne ɔbaeɛ a wɔde porɔeɛ ɛyɛ kahyire na wɔka sɛ obi yɛ porɔeɛ. Na wɔba bɛgu saa nipa no abankaba wɔde no akɔto afiase. Ɛnna nsɛm a Akufo-Addo kae nyinaa, saa na yɛn ntɔntena hunu, na biribiara nnim. Nsɛm a Akufo-Addo kae nyinaa, saa na awu dwɛɛ. Awu te sɛ ɔno ankasa a wasi hɔ a ne hini ne n'ababaa nyinaa apo, na n'ase n'ase nyinaa awu, na ayɛ duawuyɛ, na mfasoɔ biara nni ne so. Because adua a ɛsi hɔ a ne hini awu, nanso aba. Dua a ɛsi hɔ no, sɛ wawu na n'ase ama mman no nyinaa, kɛntɛnkɛntɛn no a ɛma ɛfefɛ dua no, awu a, ɛyɛ dɛn na waso aba? Because akufoɔ de wɔsi hɔ no, wawu, wɔnni hene biara wɔ ne mu. Enti wo ɛpate sɛ akufoɔ de ɔbɛyɛ dɛ? Kɛtaasehyɛ adoko Nana Akufoɔ de te sɛ adwanabea mu mmoa. Kɛtaasehyɛ adoko Akufoɔ de te sɛ twaboa. Kɛtɛasehyɛ Adoko Akufo-Addo te sɛ doka, doka a ɛsɛn soro na mmoa firi mu reba. Kɛtɛasehyɛ Adoko Akufo-Addo te sɛ hwansampɔ bi, ɛnyɛ ade bɔne bi na asi so na hwan. So ɔte aseɛ? Yɛmmisa yɛn ho sɛ ɔwɔ so bɛmpa sɛ yɛma Nana Akufo-Addo chance. Chance bɛn na Ghanaians yɛwɔ time a yɛde kɔma Akufo Addo bio? Deɛ na ɛsɛ sɛ yɛnya chance for what? Sɛ me wɔ sɛ ne wo nni nneɛma no chance. Wɔ sɛ ɛne wo nni useless Akufo Addo nneɛma no chance for what? Adwuma papa bɛn na wɔbɛyɛ ma nipa? Na wɔka kyerɛ me me sɛ memma Sati no chance. Mema Akatia chance. Na mema Akatia chance no. Adwuma bɛn na wabɛyɛ a mema Akatia chance? Shatino na wɔsi mema no chance no. Adwuma bɛn? Korɔ no no na mehwɛ ho ma no chance. Because wɔn nso bɛmpa. Yɛbɔ korɔ no no ma obi di nti. ɛma de tɔ pɔkrɛ, ɛde tɔ kuseda, ɛde bi srɛ wo tunum. Nti na nso bɛn ayi wo tunum. Nti ɛno ɛna mehwɛ ho ma Akufo Addo fɔmɔ. Mesrɛ paa, mesrɛ. Eduru satan yi a, mehia course. Because eduru satan bi a, me ne angels na ɛgye adwuma. Mesrɛ mo. Obi a wɔyi so Crusader samina na wɔde hyɛɛ ne tunum na wɔbɛka akyerɛ wo sɛ Makufoɔ and four more. Obi a wɔyi so Crusader wɔde pɔkrɛ ɛna na ɛso ɔbɛn akye akufoɔ ɛ ɛ ɛ wɔwusu bɛmpa ne tunum na wɔgyina hɔ sɛ four more nana. Ei Ghanafoɔ mom yɛ misi owusu bɛmpa sɛ crusader na wɔ use no ɛno na yɛhwɛ moma Akuffo Addo foɔ mɔ prɔyɛ a Addo ko Nana Akuffo Addo nti Addo ko no te sɛ atwaboa Addo ko no sɛ gyanabea mu mmoa Addo ko no sɛ akutuo a aprɔ na nsa man nkɔkɔme firi mu pue. so ɔte aseɛ hwɛ ɛnna nyame na meka manteɛ me du kora ka sɛ na na akufo adɔ kataase hyɛ wura ne sɛkesɛkɛ mu ɛnti nsɛm a ɛsɛ sɛ wɔdi no akufo ade so wɔma no kwan ni da hwɛ bɔs ɔyɛ kataase hyɛ kɔɔ so hwɛ kataase hyɛ kɔɔ so wɔ bɔs ɔyɛ Sikadie pɔtɔɔ. Porɔyɛ kankankan. So ate aseɛ? Hwɛ nneɛma a akufoɔ de bɛtena so a yɛbubu kɛtase hyɛ a Nana Addo akɔ n'aba nso a wokeka bɔ mu a ɛyɛ almost four hundred and something within three years four years nie. Charles Misiw, Galamsey, na biribi a bɛkɔ so wɔ hɔ biara no, na Akufo-Addo ayɛ ne ho agent. Oyi nneɛma, woma no gyanaa biako Akufo-Addo obeyi. Sɛ wode bɔla, latre, woka sɛ Nana Akufo-Addo nkɔyɛ tankas na wɔnkɔyi bɔla a, ɛno deɛ ne n'ani agye. but woka sɛ wɔnyɛ adwuma deɛ wɔnim sɛdeɛ ɛyɛ adwuma woka sɛ kofoɔ de nyɛ adwuma a wɔnim sɛdeɛ ɛyɛ adwuma but woka sɛ tankers kɔsama nkɔfoɔ na kɔyi nkɔfoɔ nneɛma a wɔn kɔto gu a na ne ho pem na wɔdi mmirika na wɔdi mmirika kikiki biribia kofoɔ de bɛyi Kɛtɛasehyɛ a akɔ so wɔ Ghana, Nana Akuffua de no aba mu. Yɛmmisa sɛ, wɔ obi a na ɔka kɛtɛasehyɛ ase at the at the last 2016, ɛno na Akuffua de de yɛɛ campaign de bɛgyee power. Ɛno na Akuffua de kɛtɛasehyɛ ne porɔeɛ ɛna Akuffua do de soaeɛ yɛ hweaseammɔ ɛbɔ aseɛ kakyire. ɛbɔ aseɛ kahyire ɛsa nsuo ɛkyekyere nua ne gu mu tɔn ma nnipa di yɛ ɛma nnipa sɛbesɛbe Ghanafoɔ nso yɛnyɛ abotam yɛ tɔ yɛ ɛnɛ saa wɔ no ankasa ankasa kɛtaase hyɛ adoko na se te sɛ noko mmoa kɛtaase hyɛ adoko akufuado na se te sɛ gyanabea mu mmoa. Kɛtɛasehyɛ adoko Akufo-Addo te sɛ akuru a aporɔ na nsaama afiri mu ba. Saa nnipa wei na wɔanya ɔsɔfo a na nso ɔbɛn akye ne turom na wagyina hɔ sɛ Manofɔn Mɔɔ Nana. Ɔsɔfo a na nso ɔbɛn awe n'ase na n'ase nyinaa ayɛ tete na wahu. Ɔsɔfo a na ne turom nyinaa ayɛ two colors na wahu na wagyina hɔ sɛ Fɔn Mɔɔ. Ɛnnɛ, Nana Addo, mfeɛ nnan ni, Ghanafoɔ sɛ kyerɛ yɛn adwuma a yɛayɛ. Wosɔre ara ne Bawumia na moapagya Sofi na moapagya Sɔsɔ na wode ato kwan akyi sɛ wokɔtwa ahoma mu. Apasoɔ twa, how many minutes yɛde twam? Yɛpɛ obi a wɔtumi yɛ adwuma. Yɛpɛ obi a wɔtumi yɛ akwan. Yɛpɛ obi a wɔtumi yɛ nsuo. Yɛpɛ obi a wɔtumi yɛ infrastructures. mo sɔre a na education wonni wonni na wɔse na wɔwu da adaka mu no sɛne sɛne ɛyɛ education akufo ado wonni na wɔda adaka mu nam no wɔ asase no ase no bisa nsɛ sɛne ɛyɛ education wobɛ wobɛtena akonnwa so sources bi a ɛwɔ baabi a sika bi a ɛwɔ baabi akufo ado anya pɔteɛ bi sa ghanafoɔ

yɛ misa questions ɛmɛbunu grassroot mu misa question nananom mu misa question yɛ maame mu misa question aban no wabɔn aban no wada toilet mu aban no wane ne ne ho pɔtɔɔ wɔnim sɛdeɛ ɛbu ɔman wɔnim sɛdeɛ ɛyɛ infrastructures wɔnim sɛdeɛ ɛyɛ president ɛnti ne yɛka kyɛw sɛ woyɛ ghanani a tu no yɛtu akufoɔ adoɔpɔ wɔmpɛw yɛtu no wɔwie